Apoyo tutwal ladit. Apoyo bene. Ber tutwal me neni nino ma tye ni. Ya.
An nya kilwongo ni Tony Owiny. Ah, aneno imako gimo maber, kenyut maber dano kunen kong. Man neni kilwongo ni ngo? Ma enene, enene kom nying maber kilwongo atic atic. Akica akic, akica akic a ki kom
enini, a ki kom tyang. Oh, ma nyuto in lapur tyang. Ya. Ah, pwoyo tutwal rwate kedi wek kong wangeye ni ki ka ma ibedo iye. Ya.
An an nya ki mono kelo gin onet nying malongo. Dong kanya an an abedo iye, an ki kaji kaji. te village ma kilwongo ni Ngong. Oh, ah, meno paco apaca gang ki kome. Yeah. Now, ah, Mzee Onet, wan owinyo nyingi kacel ki jo mukene ma gipuro tyang i kaji kaji. Ah, ladit ah, ma wangeyo ma nyinge maber mukene tye Mzee Okony. Ah, i kin jo mukene ma gipuro tyang i Ngong ma lamal. Man in iyubo gin eni ni, kuman eno icaro ciling adi?
Ma eni ni alip adek adek. Alip adek adek.
Cukke polle kare wun wucaro ka kwena-ni?
Cukke pwode, cukke i kin gang bene kiwilo, ka cwal cuk bene kiwilo. Ma nyutte jo ma cocok kenyo ki jo macen gingeya kica kic maber adada. Gingeya maber adada. Dong ticce tutwal tye me ngo? Aa, eni ni, ticce.

Jo ma giyubo gin enini gubedo ka waco ni ma gubedo ka tic kwede giwaco ni konyo mada me cangone. Itye iye kit two ango?
Eh, ma enini pol dano tek onongo tye tye ki two mo tye arem i dog cwiny dano. Mm. Kare ma ka in icamo tye cito kweyo arem dano. Oh, leb mono waco ni alsa. Eh, Yo. konyo cwiny matek tekke tekke cwiny ma rem tekke wire ki cam. Pi yeli, wun jo ma wutye ka nenowa kakanye-ni wan watye i Achol pi Playing Ground ka ma rwatte ki ladit Mzee Onet tye i kin lupur madongo ma guteggi i kin gang kakanye-ni. Tinni watye ki neno i Playing Ground kaka ca-ni tuku tye tuku madit ma kilwongo ni Greta col pi wangwu ka ma dong owok i level me final. Ah, i nino matini wun wubedo ka penyo pi kit ma product ma a ki Arum sub county. Ya yom ni i nino matini arwate ki ladit man Mzee Gino Onet ma en okelo product ma a ki i kom tyang. Pe eni keken, tyang tye ki benefit mapol i kine aye ah, kitiyo ki tyang me yubo jami mapol. Dong walego wun ni supporting Mzee. Kit ma ineno tye kwede, pe en kene aye oyubo gineni. China ma loko ni tye ki jami mapol ka ineno ngewa kany eni product tye i level ma lamal ma lamal tutwal dong ka ma inongo en aye maber bino i kaji kaji yo nongo ka ma ibinongo en ci mini kore ki kore. Pi jo ma cito i cuk arum ki cuk mukene mapat pat yeny Mzee Gino net nongo product maber. Apwoyo tutwal. Lubanga omeddi gum, imedde ki ipur tyen level ma lamal. Ka jo ma mito bino neno ne, an awaco ki tani, gin obin naka gang na gin onen gin na an an abiyo ki tyang kede, an be ayo ayoba ki cinga. Cum ma peke.
Cum ma peke. Ayo ayo me cum me yat ki diro. Okay.
Ma ka ngat amito bin kubino nen kita an Man gum madit tutwal. Nino ma lacen walego bene gamente ki liwa cuma dyang kany wek jami mukene wabed ki kero me nongo cuk me cato jami mapol. Pi man, man dong kong an abiciro kwede. Apwoyo matek. Ber.